Vakuru vakati mwana asingacheme anofira mumbereko. Mugoti unombopiwa anyerere but dzimwe nguva ukangoramba wongonyarara. Haa ndokuudzai naMwari zvinoendwa. hello guys how are you we are back again on sgp tv pano tinokupai zviri kupisa malatest news ese munomawana pano pasekuru gudo picture tv yes chinangwa changu nechiwo changu ndechekuti munhu wese anenge avhura vhidhiyo inei osubscribe nekupressa like button zvamwari chaicho chaizvo guys vana vevamwe vari kuita mari neyoutube i just wish kuti muitewo kuti zviite possible in my life ndikwanisewo kuitawo mari neyoutube uye nekugrowa this channel kana pane zvisingakufadzei please let me know in the comment uh, section so today we're talking about I, actually right now breaking news we're talking about first farai achikumbira motikari kuna se wicknel chivhayo vamwe vanototi hanzi zvinonyadzisa kuti mumwe murume apiwe eh, chipo nemumwe murume but sometimes nekuoma kune kukaita zvinhu in life there is nothing you can do you have to beg iam going to show you the video of uh, first farai achikumbira motikari kuna uh, se wicknel chivhayo inini hangu ndinozvinzwisisa ihave been in that situation in those situations at some point in my life where you need to beg because hama dzako chaicho chaicho they can't uh, help you mafriends ako they can't help you you try you try you try you do everything you can and it seems as if nothing is moving uh, the last resort yavanongoinayo ndeye kutokumbira it doesn't matter even vamwe vanhu vakati zvinonyadzisa kana kuti vakati uh, waita zvakaipa uri murume wazodai wazodai so pase kuri kudo i am going to show you that video right now
Mambo wangu vachivhayo makadini? Eh, ndinoitwa First Farai muimbi eh, ndinozviziva kuti mugoti unopuwa nyerere asi ndangotiwo mwana asingachemi anofira kumbereko mbudzi kubarira pavanhu kuda kudzingirwa imbwa ndine dambudziko randiri kusangana naro pabasa rangu makore ndane makore akawanda ndichiridza magitare mm, ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara
As you can see mukomana ari kukumbira eh, zvinenge zvakaoma zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe. I don't know kuti munoti kudiiwo industry yedu yemuzimbabwe as you know is not paying that way to artist zvino zvina kumira mushe economy iri upside and down these are the effects of a very bad economy and i hope and i just wish kuti pauye mumwe munhu ane brain wekuti agadzirise especially the industry, entertainment industry yedu i'm just ashamed of the uh, minister of, um, of arts and stuff kuti ari kuitei with this what is, what is the minister saying about this when artist have to be gifted zvinhu zvavanofanira kunge vachiwana neziya ravo
Ndane makore akawanda ndichiridza magitare. Mm, ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara eh, nokuoma kuri kuita zvinhu patasvika nhasi tasara tisina mapadza ekusakurisa hatisina magitare hatisina instrument I just can't believe if you watch first Farah you can see kuti he is properly uh, he is healthy I don't know zvangu but you can see kuti ane dumbu rake bhobho zvese zviri bho handichaziva kuti amwe maartist akuzviita zvemafanizi here what is, what is happening or munhu seriously zvemashuwa shuwa zvinhu zvinenge zvisina kumira musha I don't know guys you can tell me imimi mondiudza kuti muri kuzvionawo sei eh,
even mota yekufambisa kuenda kubasa hatisina ndozvandiri kukumbirawo kuti inini mukandibatsirawo nezvozvo munenge mandipa chirauro kuti ndipindeni unotsvaka hove ndine band rine 17 vanhu tasara taa jobless nekuoma kuri kuita zvinhu izvozvi tikahaya mota yekuendesa kubasa

Kuhaya instrument tikubva tangone tikubva tawana zvishoma shoma zvokuti tirarame nekuraramisa zvaakutiomera nemaomero akaita kunza ndochitemo chakutanga nacho mwari ndokumbira vapindire pakati pedu mundibatsirewo vachifaya ndatenda hangu

vanhu vakafanana first farai ka ndo maartist edu makuru ekutotiwo music inofanira kunge ichivapa chino i don't know zvangu kuti mashows avari kuita haasi kuatendewa here i don't know kuti inyaya yekuti vari kupiwa mazigi here inyaya yekuti they are misusing mari yavanowana kumashows here inyaya yekuti they have bad management here inyaya yekuti especially the general of museve yabuda mustaira here i don't actually understand what is going on I don't understand. I don't understand. Actually, in other countries, people Even like motor ekufambisa kuenda kubasa hatisina. supposed to be actually gifting young artists. Kumbirawo kuti inini towinnisa mota kana mafanzi vanhu vanenge vachitopapa mafanzi ningi mota vachitowinnisa ivo but it is opposite and what does this mean to somebody ari kuda kustarta kuita music what does that mean what does this mean to somebody who has a talent in singing who wanna try music

imagine i can't even believe this i can't even believe this that's first farai there let's watch again kuti mugoti unopuwa anyerere asi ndangotiwo mwana mambo wangu vachivhayo makadini eh, ndinoitwa first farai muimbi eh, ndinozviziva kuti mugoti unopuhwa nyerere asi ndangotiwo mwana asingachema anofira kumbereko mbudzi kubarira pavanhu kuda kudzingirwa imbwa ndine dambudziko randiri kusangana naro pabasa rangu makore ndane makore akawanda ndichiridza magitare mm, ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara e, nokuoma kuri kuita zvinhu patasvika nhasi tasara tisina mapadza ekusakurisa hatisina magitari hatisina instrument e, even mota yekufambisa kuenda kubasa hatisina ndozvandiri kukumbirawo kuti inini mukandibatsirawo nezvozvo munenge mandipa chirauro kuti ndipindeni kunotsvaka hove ndine band rine 17 vanhu tasara taa jobless nekuoma kuri kuita zvinhu izvozvi tikahaya mota yekuendesa kubasa nekuhaya instrument True but anga une tikubva tawana zvishoma shoma zvokuti tirarame nekuraramisa zvaakutiomera nemaomero akaita kunza ndochitemo chakutanga nacho mwari ndokumbira vapindire pakati pedu mundibatsirewo vachifaya ndatenda hangu

I, I'm feeling pity for this man, and I just wish if I was saved, you know, I, I, I didn't have to say a lot about. Of course, I'm not pamwe saved now, havana kidzwa nemusic yake, or I'm not saying he was supposed to get pakawana vamwe. Of course, eh, zvinhu zvake zvinenge zvingori lolo, but It's ah zvinonzwisa tsitsi guys, zvinonzwisa tsitsi. I think Sir Wickney wacho ngavangoita iwo minister we we we arts and entertainment. Timboona kuti what will happen. I think if Sir Wickney waka vakaita minister of arts and entertainment uh, something big eh, zvinogona uh, kuitika something something big or vakaita advisor or something